Hi khensa ku va mi pfulele chanele ya Matimba Emmanuel Maleku YouTube channel kombela mi subscribe ku chanel leyi kota ku kula ku fana na chanel letin'wana ni tsakisa hi ku loko ni endla ti-contact va ta van'wani va ta va ta comment-a va ni lulamisa kwala va lulamisaka kona se ni la ku nghena ka liya ya red room red house ra mfumo ra ngati ku na vanhu vo tala loko ni endla ti-contact letiya. loko ni heta ku endla ivi munhu a ni chingela a ku na jamuka ivi ni fika ni ku press-a love or ni press-a like ni hundza after two months ku ri swa ni hlekisa munhu a vuya a fika ku n'wana madala ni kombela ku rivaleriwa ka mhaka leyi ni nga tshama ni mi rhuketela yona loko mi vulavula hi right wrong rungula ni yi vonile kun'wanyana ni ye kona swi humelerile. ende na swi vona kwala ni nga kona un'wana wa swi endla se n'wana madala ni kombela ku rivaleriwa ha na va rivalela hi mbilu yo basa pa ende loko ni heta ku va rivalela ni tlhela ni ku byela ni ku Xikwembu a xi ku katekisi xi ku ngetela masiku ya ku hanya loko u ri entirhweni u kuma promotion loko u ri ku hi ku swa wena swi famba kahle. Loko i famba hi ndlela ya kahle yi nga tirhisi ngati ka swilo leswi nga na swona Xikwembu xi nga ku nyika swona. Na vo sesi vo tala na vo buti vo tala na vo papa vo tala va kulukumba vo ni hundza hi malembe, ku ri va ni rhuketela after masiku mambirhi manharhu or endzhaku ka tin'hweti, munhu a vuya a ta ta kombela ku ku rivaleriwa. Because ni sungule ku endla ti-contact ya Red Room Red House ingaku twenty twenty two or twenty twenty one somewhere. se van'wani va tlhela va vuya va ta kombela ku rivaleriwa se a ni byela vanhu vo tala ni ku loko ni endla contact mina a ni endli contact ni endlela ku ni lava ku duma kumbe ni lava ku tiviwa hi vanhu kumbe ni lava mali ni endla contact ni endlela ku pfula vanhu va ka hina ngopfungopfu hina vanhu va ka ntimeni loko mi vona ku laha ni vulavula hi mhaka ya ya ti-contact ta mina ta ta Red room Red house loko mo languta ku sukela ka part one until part twenty leyiwani yi ta va part twenty one se ni endlela ngopfu swona sweswo wun'wanyana ni tshama ni vutisa a ku a wena leswi pfumalaka na basikiri i pfumalaka na yini yini why i nga yi le ivi ni n'wi hlamula ni ku leswiya swi fana na yini swi fana na ku va i i i tiva ku Lavaya i dokodela ni vula dokodela ro tshungula mavabyi wa kota ku operate-a munhu wa kota ku endla yini yini ivi ku ta munhu wo karhi a ta a ta endla channel a vulavula hi mavabyi yo karhi ya madokodela ivi loko yena a heta mi kuma ku hetelela a a dlaya hi cancer ivi n'wina mi ku a leswi a hamba a endla ti-contact ta cancer why yena a nga ti tshungulanga ma ni twisisa se leswiwani a swi hambananga na swona. A swi fana na na na na vahaxi ka radio. Ti-producer ti va nyika ti-topic to karhi loko u languta u kuma ku topic liya yi kongomane na yena too much, ivi un'wana a ku a leswi muhaxi wa so so so a nga na problem leyiwani lava tivaka vutomi bya yena personal why yena a nga ti solve-veli mara a moyeni wa swi kota ku solve-vela vanhu van'wana ma swi vona. Se na ti-content leti ni ti endlaka ta Rivonia Red Room Red House ni endlela ngopfu ku pfuna vanhu van'wana. a ni endleli ku duma or ni endlela ku endla yini yini hi ku na swi tiva ku van'wana a va ni rhandzi lava endlaka swilo leswi ende loko mi nga ni rhandzi mi na na mhaka na n'wini wa ni rhandza a wu ni rhandzi wa ni zonda a wu ni zondi a ni na mhaka ntiyiso ni ta va ni wu veke erivaleni ma vona se hi leswi ni lavaka ku ku hlamusela swona ivi un'wanyana a ku kahlekahle wena information leyi nga na yona i yi kuma kwihi.

series yo karhi or drama yo karhi or soap yo karhi ka ka ka ka ka la yi tlangaka kona ka channel ya kona yi tsutsuma vo ma four to five million views per day yi vona hi vanhu va five million hi siku every episode because of what vatsari lava va va ya va ya va ya lava information or va tsala script loko va cheka script lexiya mi kuma ku vanhu himpela swilo leswiwani. siku na siku swa va endlekela ende swa humelela se na khensa ku va mi langute chanele dankie.